Pu Vizamuana, North East Khawdungsei khua mi tam takin Hmarkei te tih an lo koh leh. Pu Zomuanpuia tlau, ZMP a tlau, Scholarships a huai tia mi tam takin an lo sawi chu zaina inchal tawh zan kan lo thleng ta reng mai a. A lawmawm hle mai a, boruaka hot nghal em em mai ni zainah hian. An rawn luh phat atangin hei Sete Boxing Academy-ah kan awm a nia. Punching bag hrang hrang te an rawn hnek bak a, anmahni pawhin va kaih nghal deuh mai kha a ni a. Helaiah coach te an lo awm hlauh mai a, eng tin tin emaw kan inhrelh thei hram a ni a. A pui dawn khawp mai a, anni hi sawi tak ang khan September ni sawm panga, Sang hnih sawmhnih pathum zir tawp zan, Dar sarih leh a chanveiah Sete Boxing Academy mission vengah hian an inkhuai nuai dawn a ni a, sawi tak ang khan an ni nakinah chanchin tam tak an nei a, press conference ang kan nei dawn a, zawhna te pawh kan inzawt dawn a ni. Chuvangin mipuiin an nghakhlel hle mai a, he an inhneka hi Mizo official channel ten kan live dawn a ni a, tunah hian organise tu pawh kan ni a tin, Sawi tak ang khan he in hnek lo chhuah theih nachan hi phal tak mai a an mahni promote tu Pu John Lalpeka 316 leh GIG nei tu pa a nei a ani hi main sponsor a nei a tin se te a kan boxer te Mizo boxer te nasa taka promote tu lo in hawng em em mai a an in phal takin helai min an hman tir bawk a ni a chutiang chu ani vangin Zoram mipui te Greatest show on earth chu kan ti chiah lo a nih pawhin Mizoram show chu ah chuan a ropui ber greatest chu ni phai in kan ring a ni a ropui dawn hle a ni tih kha kan rawn sawi duh a zain ah pawh hian an za em em ringawt mai ni hei eh Pu ZMP a tlau te Pu Pu Vi Zamuana te an za sek zek mai a an fit tawh a ni nakin a inbuatsaih dan te pawh kan la zir kan la sawi dawn a ni tichuan Zawhna kan in zawh hmain comment tlem kan nei leh lawk anga Pu Vi Zamuana hi North East Khodung Seikhua a ni a nakinah a kum leh pa hming te la rawn sawi anga sawi tak ang khan ani hi punching bag hnek tur a nei lo avangin balhla leh changel hmun a suasam nasa em em mai a VC leh yma te khap nge khap ngai khawpin a che nasa an tia chutiang khawpa bei nasa hardcore Eh, mi tum ru lutuk mai a lo ni a. Zaina pawh hian a kinah a zam leh zam lo te kan la zawt dawn a ni a. Helaiah hian investigative journalist a awm a, Pu Zomuanpuia Tlau. A ni hi Kolasip a awm a ni a, kan hre vek tawhin ka ring a, ZMP-a Tlau tiin a lar hle a. A ni pawh hi, A thawk rim em em mai a, boxing a practice lo chuan zai a ni tawp mai a, an in bang pawh khiter tuar ni sawi a ni a, chuvangin an nu te pawhin body guard hial an rawih phah te pawh in sawi a awm a tak tak a ni leh ni lo te kan la zawt tur ah ngai la tin Pu Vizamuana hi MNF Facebooker te kan hriat lar kha a nia. A mahse mah hian a duh chiah lo a, Facebooker ni loin Social Media Fighter ka ni e a ti a. A party ang zawng chuan kan kuai lut chiah lo na chungin mnf tan chuan a contribution hi a hlu thawt a. Chuvangin Sponsorship thleng pawhin Pu Vizamuana hi in tanpuina ka rawn dil sak a ni. Nakinah an GPay number te kan la rawn tar lang tur a ngai ila, chutiang bawkin hei ani hi chu a neutral deuh a investigative journalist ania Skywalk leh Ropeway lampang lo tinzawn ngat ngat tawh tu ni vangin a lar a, eh court mawi tak tak te pawh dawng a chutiang khaw pawh pa ropui ania ani pawh GPay number kan la rawn tar lang a fans an ngah dun em em mai a hei tunah hian engtin nge hun an hman zel dawn tih te pawh Kan la en ho vanga fans group an nei a, whatsapp group an siam a, group uan ah pawh an leng tawh lo a ni. Chutiang khawp chun dinhmun a nih vangin zainah hian a ngahhlel awm hle a ni tih kha kan sawi a ni. Le tunah pu ZMP a tlau a nih hi i a kum lama senior deuhin kan hria, kan zawt anga eh pu ZMP hei three sixteen fight nights kan lo hmachhawn chho dawn ta a nia, i phu rem. ah phu lohna deuh ka nei a ka phu lohna chu hnek tham deuh hlek ka mai a rawn se ka duh a chu chuan min ti phur lo lek lek a ka hma ding lam anawm hi chu ka phur phah tho tho pu visamuani lungphu ka khawih chhin chak tlat mai em mahse a nghing dek lo rere. Aw a phu zuk zuk lo reh reh a rilru kan kinah kan la zawt ve tho anga ila tichuan i takhan doctor lo sawi belh ang lungphu phu miah lo khanin a tluk tual thei ti kha a hriat angai a tha chho dawn boruak a hawt dawn tih chianga tichuan i hming pum i engtinga ko ngei duh tih lai kha mizo mipuite an hril ve hrim hrim ta che Ka hming pawm hi Zomuanpuia tlau a nia. Ih hemi ka thil ka thuziah thinah chuan hei writer ka nia. Eng nge ni ah boxer te pawh ka ni tel tawng chu. Hla te pawh ka fuah tho a, poet te. Thanthu pawh ka ziak bawk a, football ka khel bawk a. badminton ka khel thei tho bawk a a boxing a mal khat boxing hi hei pu vizamun te tan chuan tawrh tham chu a nia a umm eh a hman thlak lo ber boxing hian eh a khabe hi tlem kan hriat dawn a note khawdungse hi a. Drip drip khai chung hian a haw hnuang hnuang tih chu kan hlauhpui khawp mai. Aww a ni maw? Kum eng zat hi ni tawh le. Tunah hianin hei keini hun lai kha chuan kum hi vawihnip pahnih kan nei zel a, school kum leh chhungte kum hi. Chhungte kumah hian kum sawmnga ka pawm hlum tawh a, kan school kumah hian li kua ka pawm hlum tep a, chu chu awmze chu kum sawmngana ka kal mek tina thawk ni chu. Aww a lawm awm e. Ee Pu Muana kan zawt ve ang. Kha i khingpui pah tur kha raw insawi cham ang reng viau mai a, enge i hlau em i huphur em? Ka lungpui la pu, amah vang hian a la pu chhin zeuh lo a, ka hlau lo zia chu a nupui fanau te ka lei nat avang hian zah chu ka ngai deuh mai thei. A nupui fanau te ei zawng tu ber i ti vang deuh em ni? A niang chu hmeithai han siam ringawt kha ka hreh ve deuh. Aww, a va bawn dawn ve. I mahni in show ka lo thlir a, ZMP atan chuan ka ban bul lam pawh hi ICU i ti tlat mai a, kha kha tak tak a ni a mi. Ni teh reng mai, ka vei lama ka lawk hruh tawh ding chang an awm ngai lo. ICU ah Civil Hospital a ngaih ka ring. A va ropui. Aw, inkhawi pal ang tih ka lo awm a. Aw nia a lawm aw aw ale khawngaih takin i helaiah hin face off kan nei dawn sia kan coach te mi rawn chho te u kan dang zo lo ang tih hlauhawm deuh tlat Ngawhrawh! Ganna tawn mah in i. Sap ramah chuan heti ang professional ho chu kut kut a in thaw ngai lo. Aw in chal tauh a nih vangin in chal pawh i in tauh ang. In in cho tih chu a chiang a.